हम कतौ जाय तऽ हमरा टोकन नहि करू बुझलियै कि नहि जहिया जहिया टोके छै जतरा खराब भऽ जाय हमर ये तऽ अहाँ हमर घर वाला छी कतऽ जेबै नहि जेबै घरवाला ककरा छी। संगे रहबै हमरा कुछ ना फर्ज नहीं बनै छै घरे में फर्ज बनाबैत रह यहाँ फर्जे पर रहू हाँ एना किया बजै छियै हम तऽ हरदम टेंशन में रहै छी दुइये प्राणी कते साल से छियै चारि साल भऽ गेलै भेलै कि नहि शादी के हमरा नहि शौक है कि बच्चा आर के किलकारी मारे अगना घर में हैं ये तो अपना हाथ के बात छी लोग के तो हुआ वाला के देखे छी जे एते लेट से छी 20 20 साल लग जाय छै 20 20 साल बाद भी अब हां त हम बुढ़ा जेबे तब होते हैं या कर के लिखल बता जहिया के होइ छै ओहिए होतै ना आ कथी भन भना छै हाँ? नहिरा नहिरा कहलिए कि छोटका भैया के बेटा के मूड़न छै त मैं फोन करले रहे कि चलि अच्छा अच्छा अपना नहीं शौक लगा कि हमरो बेटा होत मूड़न होत छठियार होत दोसरा के फोन करती कर ये कुटुम के सबके बोलैती शौक होइ छै जते दुनिया में लोग छै सबके शौक होइ छै कतौ कि सब- जाय के नहि, जाके- सबके शौक थोड़ी पूरा भऽ जाइ छै हाँ? शौक पूरा हो जाए आ अब हम बाँझ छियै हाँ तऽ लोग हमरा हँसै छै लेकिन ई नहि सोचै छै कि भगवान के जहिया दिया कहतै तहिया देबे करथिन नहीं नहीं तोरे पर ना हमरो पर हंसा गांव चलै छी तहिया देखी अकरे बहू के बच्चा रहे अकर मुंह देख लेली अब हमरा जतरा नहीं बनत ई लोग के तेना- अपन अपन सोच ताना। होइ छै मुंह कते- देखला से किछु नहि होइ कते छै के सोचला समझेबै से हम? किछु नहि होइ छै अहाँ जते सोचे छियै ओ हमहूँ सोचे छियै लेकिन ककरा ककरा मुंह बंद करबै आँय अब लोग के मुंह बंद करल अहाँ किछो करबै हाँ हमरा तऽ मोन है कि अहाँ तऽ नहरा चल जाओ हम दोसर बियाह करब दोसर छोड़ दिया बियाह हाँ करबै? अभी हम कोनो बुढ़ा नहीं गेली है ये किछु दिन और देखियौ ने ई सब की बजै छी फिर कह किस दिन कथी डॉक्टर तो स्पष्ट कहने चले कि बच्चा नहीं होते चलिए ना हाँ कहलकै भगवान पर भरोसा रखिए ओ तो सरकार कहिया तक भगवान पर भरोसा रखिए बुढ़ा जेबे तब कम से कम घर वाला बके ते नहीं बाजू मौगी सब के टोला सुनते रहे छी तना सुनते रहे छी नहीं नहीं आ कह जी दोसर के आ करे के मनिए ना आके आ के बुझाई हमरा बियाह बच्चा नहीं होते त बियाह दान कर लिए लेकिन हम एही घर में रह हम कतो नहीं हाँ जाब। तू रही ना तो हमरा लगे जकरा से बियाह करबे ओकरो बच्चा नहीं होते और मैं जे जल्दी के ओकरो नहीं होते। से बाहर कर देलिए हम बाज छी ते दुआरे आ दोसर बियाह करे चाहिए हम मैं बात तहिना साथ तोरा में बैठ नसीबे में नहीं बुझा लिखल छले बुझलिए आ हमरा नहीं लगे है कि होय वाला होते आ होत कहियो कहियो अहाँ नीक गप करबे नहि केलियै सब दिन तऽ अहाँ उल्टे बजलियै नहीं नहीं मारलियो हन बांध बांध के मारे छियो हाथ गोर से कहाँ कहलियै आँ? तऽ अहाँ कहियो न- नीक गप कथी घर वाला छी कहियो हम रोआ नोचलियै अहाँके कि हमरा मारै छी पीटै छी सब किछु आब ऐसे ज्यादा रुआ की नोचबे जे एगो बच्चा नहीं देते उ रुआ से बड़का ने बात भगले

किछो करबै किछो करऽ देबा के हमरा बनल चारि गो बियाह करी हम कोनो करऽ घर नहि देबी करबै छी घर के घर के कहै छी घर नहि छी किछो करब तऽ हमरा से पूछ के करऽ पड़त कथी पूछ के करब तू हमर कथी छै मैच है मैच है तू हमर की दादी मैं नहि छी तऽ बहुत छी बहू छी तऽ बहू छी तऽ बहुए जकाँ रह हँ आ जादा दादी बने के कोशिश नहि कर

की हाल चाल कन्या नीक छ न ठीके छी बैसा त ठीके बात छ बड़ा भेट कब दै छ ए कालु नीक छ न रौ ठीक छ काका हां कहलियो की खुश खाउरी की खुश खाउरी की हला नै बुझल छ न हमरा कन्या के जन्मासुत भेलैए लड़का बुझली यदि हमरा लड़का भेलैए तकरे छठिहार जे छै हँ एहि उमरमे

नहीं रखती हो है कथी छै ना हैं? तोर बेटा हमर बेटा कहीं हो सके अपने ना बेटा होते हो हाँ तो आप अकरा होबे नहीं करते तो रख के कौन फायदा रे हाँ? भगवान छी तू भगवान की भगवान छी चार साल शादी के आँय? भेले अभी तक नहीं बच्चा भेले तो की मतलब अरे सुन हमर जे छै जे तीन गो बेटा कते बड़का बड़का छै वह तो हमरो मालूम है कल आ देखी ई जे भेलैया कते दिन के बाद भेलैया हैं? लिखल छलै तऽ मुरारियो में लिखल भेलै। छलै तऽ भेलै ने रौ हाँ अही डॉक्टर के देखलही देखेलिए डॉक्टर कल के कि कोई ठीक नहीं है होगा भी नहीं भी होगा तो अपन जांच करेलही कहलकै- हम किया जांच करा कहलकै दिक्कत कोनो हमरा में खराबी कथी है जे हम जांच कराओ डॉक्टर तो तोरो कहने हेतौ लेकिन तू करेने ने भी अपन जांच

मर्तबो में कमी रहै छै बुझली ना हैं। हमरो जे आब की कहबू तो तब हमर बेटा उमर के लगबा तऽ हम की कहियो तोरा कह न ई सब सुन ना। बतेबा तऽ कनी हाँ, हमरो जे नहि होइ छलै बियाह के पाँच साल भऽ गेलै हमरो अहिना शक होइ छलै बुझली हूँ। तऽ ककरो कहलियै ने चोरा कऽ गेलियै दरिभंगा ओहिठाम जाकऽ डॉक्टरसँ इलाज करेलियै सुइएमे कनि मनि गड़बड़ी छलै ओ दवाइ देलकै ने एहिके मतलब हमरे ने बुझाय कोई गड़बड़ी है देख हम ई नहि कहबो जे तोरेमे गड़बड़ी छौ हूँ। ककरोमे भऽ सकलैए दुनू आदमीमे भऽ सकलैए दै दोसर तऽ नवका जेनरेशनके नहि आदमी यौ हम तऽ छै। कहलियै जवान जहाँ छी हमरामे की गड़बड़ी हेतै बुझला आ दोसर बियाह जे कैये लेबी बाबू हँ। जँ ओकरोसँ नहि हेतै तऽ कतहु समाजमे मुँह देखबऽ लायक रहबै तऽ तोहर मतलब हम चेक करबाबू हल्ला गुल्ला नहि कर ओकरा जे छै कथी लए बेचारीके जते ओकरा तड़पे भी तते जे छै से पाप लिखतो बड मारे छै अब कि- नहि, ई बात नहि, कहला नहि, नहि, नहि, काका तऽ हम देख हम चेक करबाबे च- जे बढ़िया डॉक्टर नहि होइ छौ तऽ हमरा लग अभी अबै छै ने हम्म। छठियारमे आ ओहिठाम हम एड्रेस दऽ देबौ डॉक्टरके नहि हेतौ तऽ हम अपने चलबौ हँ आ नहि हेतै ने तऽ ई एकटा आओर टेक्निक एलैए कथी दन कहै छै ओकरा हमरा नहि बुझल अछि अल्ट्रासाउंड टाइप से नहि हो पड़ै? आब कथी दन कहै छै ओहिसँ बच्चा भऽ जाइ छै लेकिन ओ। कनिया देखी बियाही बियाही होइ छै बाबूके अच्छा ठीक बुझलियै छै ने? काका हम तोर बात बुझलियै आबै छै तऽ कनि बतैया अभी बढ़िया ना, आब आब कनिया के किछु नहि ने कहबी नहि। तऽ कनिया हे हम समझा बुझा देलियै बुझलह आब जे छै तो दुनू सब अभिया ठीक छओ सात बजे चलि अइहे सवेरेसँ शुरू कऽ देबै बड़का भोज रखने छियै आ चिन्ता नहि करब बुझलऽ ने अच्छा बच्चा जा हेबे कर कऽ मिलै छै तऽ सब हाँ। सबके हम जानकारी लै छी आ कोनो तरहके दिक्कत नहि हेबाक चाही बौआ बुझि गेली नहि, ने नहि, नहि दियौ। हाँ। चलू। जा जा जा जा